Bawiin nisa thum pakhat kum tawp ni a ni a tichuan hei kan awmna hmun hi tui sen tlang a ni leh daih tawh a vawiin ah hian hei tui sen khawmun hlui tlawp programme kan han nei leh dawn a ni a kan pi leh pu te kan thla tu te--

tunah hian hei tuisan bung kan pan chho mek a hei ka hma kal te hi mah hmun siam i.

Heng hei kan chho zel a kan piahah sawn kan piahah sawn thil ret lian pui kung kha a awm a helai hi hei yma in waiting shed an lo sak tawh na kha a ni a ram hum halh tute yma buk an lo sak hmasak tawh na a ni a chuan kan phei zel ang a hrel ret hrel ret kung lian deuh mai kha kan va pan phei leh ang a hetang chuan bung ah kan chho dawn a ni. Khelhdet kung kan thleng chho a naupang ho an lo uai fur hlawm mai a nuam an ti khawp mai. duh man ti khawp mai fela te fela bye bye fela bye bye umm eeii heti hi hei an lawn tui tui mai saw le eeii happy birthday ki. chuan he hlama pu chu erawh pawh ah hei video lo thla alo la a nuam a ti khawp mai saw ta saw saw naupang ho pawh an nuam a ti khawp mai eekhie an nawn tui tui hlawm mai intlang emaw hei.

nuam kan ti luih luih khawp mai vawiinah hei tuisan thlah ho kan pi leh pu te hmun hi tawhin vawiin december ni sawmthum pakhat kum tawp ni ah a hmun ngei ah kan han kal kual a kan han tlawh a ni a
nuam khawp mai.

nuam khawp mai pu le hlir te
helai hei pu len hlir awm a hei hi tuisan hmun a piang piangpha a ni a eng nge a lungte pawh a leng mai thei a.

Helai an awm lai hian naupang te an la ni heng lai vel hi an in hmun a ni a pu te in hmun ee tah pu leh chuang lo tel phei bawk a chuan hmm he ta hi bung bulah thut nan lo siam bawk a. tap chak pawh an lo siam zo vek tawh a chuan rap chung te
hei pusia ramram stretcher pawh a vawiinah min rawn ho thei a a lo awm khawp mai a a ni hi pu sat lehna fapa naupang ber a ni. tichuan heta tangin han hawi thlai na hei khawzawl khua a lang uar mai a a nuam khawp mai a chuan a thlang khu khu phai leh let phai awm a hei hi tui sen phai a ni a. kan aw kan thleng chho zel a hei tui sen thlah tu leh fa te uai leh a kan pi leh pu te pianna khua ngei pianna hmun hma a hmun hi tui sen-- awmna ngeiah a hmunah ngei kan han kal khawm dawn a ni a hei kan thleng khawm tak tak mai a a nuam khawp mai hei naupang te pawh nuam an ti a bungah te han lawn a hei khawi mai in hei lai hi humhalh tak a tichuan helaiah hian tuisenkhaw hriat reng na sign board -- bung tih te leh an lo tar a heliah kan bel chiang ang.

vawilah hian hei kan nu leh pa la dam te kan pi leh pu la dam te kum lampang upa tawh te an nih avangin hmu dah an kal peih ve chiah loh mai a an kal ve sel an lung an leng dawn tehlul dawn. mahse heng fa te han tu leh fa te ho in an han kal khawm a mai ni hi kum tawp ni sang hnih sawmhnih panga kum tawp ni a ni a naupang te nen kan ri luih luih a ni. hei kan han hawi thaw veng kan han hawi thaw veng vel a nia duhthûn te kan han sâm a an lung lên thu te aaa hei pu delhi rate pawn-- A han sep vel a nen hnung nen thu te Mizoram-a te

tunah hian hei biakin awmna an sam fai mek a kan sir te ho in khuh leh fai hun mai. tunah hi biain hmun lo sam fai hun tawh mai le heta hi mizoram te chu an dang te helai hi tuition --

la hei tunah hian biakin hmun an sam mek a an sam zo thaw khat a helaiah hian khawsira rawn lang a a lo awm awm a ni phur khawp mai a vain ah pawh a ni hmel in huai huat a kan kal chho a tunah hian biakin hmun ah kan awm mek a a ni hi tui sen ah ah hian a piang hman ve niin a hriat a a hriat chhun chhun te pawh han sawi sila a history lampang te. Keini chuan kha lam kha chu kan hre ve pha lova tunah hian ama piahna khua ngeiah an kal a ani hi kan hriat theuh angin pa pu bawi lehna fapa a nia tuisan pa umm le lawngai a hriat hriat dan te pawh han sawi sela a tha ang e.
helai hi biakin hmun a ni a ahh he sinah hian ihh kum ni bawr vel chauh tak a ni a amaherawhchu chu kan nu leh pa te kan pi leh pu te nan lo sawi thin helai biakin hmun ngei mai a vawiin a kum thar kum sang hnih leh-- Sawmhnih panga December ni sawmthum pakhat kum tawp ber mai a, ni tawp ber mai a, hei kan han kal a, lung len tha khawp mai a, kan nu leh pa, kan pi leh pu te biakin hnah ngei mai biakin sam a, a hmun te sam a han thian fai nasa khan han nei a, lunghlui te pawh leng khawp mai kan pi leh pu, Kan nu leh pa te ah lo chatuan ram in pan san tawh te ngaih a na a ah kan phur tlang hle mai a helai hian hlim leh lawm takin Pathian an faka ah Pathian in ah a pawl na sa ringtu hmasa te in Pathian an biak na hmuna Hetianga kan han in a hmun te khan han siam fai hi van nei kan in ti a, vawiin hian in a lung te pawh leng khawp mai a nuam pawh kan ti e. Aw ani le, engtin ang chin a kan ngaithla ang khan helai hmunah hian i piang hman em kha? Aw piang ve hman e.
Kum li lai ka hmang ve a, helai hmun ah hian hemi tuisin hnah hian khawm khaw zawl ah min khawm thla a, chutiang chuanin tawlai kan chuan lai ta leh kan pawn to kan nu leh kan u leh kan midang an pawn to lai te tawlai kan chuan lai te kha chu ka mitthla ah hian a hmu ve, he lungte pawh leng duh dawn hle mai tiraw. chuan helaiah hian aw helaiah hian u lalnute hi hei a lam duai dar a a ni pawh zawhna tawi teh helai tuisan ah hian i piang ve hman em aw piang ve hman tawk tawk e piang ve hman maw aw enge hriat te na ni em.
Sawi tur chu ka hre vak lo. A piang ve tawk tawk a sawi tur erawh a hre lo a ni. Chuan hetah hian Pu Zorama a lo awm a, a ni hi tui chenah hian i piang ve hman em? Aw aw ka piang ve hman a, a engmah ka hre lo va. Aw ka piang chu ka piang aw.

a lo ni tawh a nih chu umm nung te pawh a leng thar leh a hei. Tichuan helai hian sign board an tar thar a. biakin sangkhat zakua sawmhnih a changa sangkhat zakua sawmruk paruk thleng tih ni awm tak a ni a hei biakin neih hun chhung hi le helaiah hian pu lian hlir a. Helai tui sen hmunah hian a piang hman niin ang kan hria a, ah an in eng nge a lo la hriat tawh te te pawh kha a lo nei mai thei a, a la hreng hreng turah ngai ila piang hman mai pawh an lo hang ang hian mahse. March kan hmang ve a helaiah hianin March chuan in helaiah hianin kawng hi a awm a Aizawl par te hetian kawngah khan an ti khat chho fur vek a kawng kha an tia hei biak in tual ah hian an ti bawk a a hu lah hian Sial te kha kan Sial te kha a lu ah hianin Kaizawl par te kan tar tel chu la kan chai ve hman a ni a heng lai hi. Helai kan in hmun kha nia hei buai hma hian kum linga kan ni ve hmana kan hre ve khawp mai e ngaiawm khawp mai hei vawiin hianin an rawn kal lo a hei kan nu kan u tualu te ho hei rote te ho phei chu rote hi a inti hre thui thei khawp mai nia helai awmte pawhin kan hriat loh hi a hre deuh zela ni chuan rual khat chu kan ni na mahse hei. Hei a lung lian tha khawp mai hela ah hian in ka pa hi hela ah hian a thu thin a dar nawm tu hi nen a kala thleng kan in khaw ka pa ho hian chang te kha a lung lian tha khawp mai hei tunah hian a kal ah hian a upa ber ka ni mai hei e rama te lah hian engmah an hre tha tawh si lo ni hei hela ah hian zoram a Biakin chak lo an Zoram te in a awm a khi lai deuh khian a chak leh kan in a awm a tang te kha ah parala ka hre chhuak khawp mai parala hi kawl hawk te kha kap a ti khan ah a ro pui khawp mai a kawn zara inkawm na na than kawn zara khawn parala te nu chal mawi te chanchin kha ka hre nual a nia nakin ah kawn zara kan kal leng a kan sawi dawn nia
awle a lawm awm e hei vaindia nia kan hmuh ang khan kan la ngaihthlak tawh ang khan tui sen thlah te ho tui sen apiang phah chin te kha vaida kan la awm a a lawmawm khawp mai a hei an han sawi a. keini chuan sawi tur kan hre lova ahh vawnia kal zingah hei pu lian hlir a hi a upa ber a ni a pu satliana fapa zinga mi upa ber dawt tu a ni kha a ni a vawnia an pianna hmun ngei kan han tlawh kual a an lungte pawh leng khawp mai. helai hi hei uma mawite ho tei zawng tei zawng par thla lak an duh a an lak pui mek a aw chuang a hrawk mek e lak ngei ngei ngai aw mahna in hrawk dan ang deuh han hrawk deuh hlek se la an lak uluk khawp mai a hei. Veng chu hei an hlibawm khawp mai a.
Aizawl par ten thlik a thla te kan lakpui a hei nuam khawp mai.

La awm ta ila in leh lo che la ni. La hei ve nia hlim takin hun te kan han hmang a kan han kal khawm hma thla mah wei maiin chawlhbuk nuam tak mai. a lo sa a tah chuan ka han kal khawm ang a thla te kan han lâng a chaw te kan han êng a chuan a kinah biak in hmunah te pawh ṭawng ṭai ho na te pawh kan hmang dâwn ni âwm tak a ni hei thla kan la dawn a in rem mek a. Ka han la chauh a chhun thil ei hun kan hmang a chuan--

kan hmang ve leh dawn a ni tichuan haw zia haw zai te pawh kan rel tan tawh dawn a ni. Eng hei biain hmunah kan chhuk thla a tah hian hun chhiat te rawng hrehna hun te kan hmang dawn a ni. Le hei tunah hun chhiat te kan hmang a tawngtai na hun te kan hmang ang a tichuan kan haw tawh dawn a ni.

Anmahni Pathian han biak na hmun ngeiah Pathian han biak a han tawngtai rual te pawh kha kan hotu kan fiante khan an han zawt a, chu chu tihlawh tling turin tunah kan awmkhawm mek a ni a. Kan pi leh pu ten helai hmunah hian Pathian an phak a, hlim leh lawm takin Pathian au thina an tawngtai nate Pathian a chhan chak a, hei tu leh pa tha tak tak mai pawhin ni thleng mai hian an tawngtai chhan rah kha keimahniin, ti hian a takin kan lo tawngbaw leh ta a, a lawmawm hle mai tunah a hmanhmawh thlak deuh tawh a, kan za vaiin kan tawngtai ang a, kan tawngtai zo a nu hnung ber in a tawngtai zoah Lali chuan tawngtai dan min zirtir hmangin kan chhunzawm ang a, chuan helaia kan Bethel chu kan tisawm mai dawn nia. Tunah kan zavaiin tawngtai ho nai lo nen u.
Hallelujah amen indo na chu lalpa indo na ni a ne na chu lalpa ta ani Hallelujah amen lalpa chu pakin nung ro se o lalpa i mal som na hlu kan nen kin chunga lang i thu lo chuan kan nun na hlu kan nei zo nen a ra lang i fak na siam tu chuan a lo ti a lalpa hei kum sang hnih sawm hnih

Helai an lamna hmun te ah Pyramid-en giri giri giri an han ti vel te thinlunga lo lang chhuak a, a nuam khawp mai. He a lawmawm khawp mai hei, kan hlim dar dar a, nuam kan ti khawp mai.
Chuan khu lampang kan chhuk thlanga kan pan thlale kan haw thla tawh dawn a ni, tuihsan tuikhur te pawh. a hmunah kan zu bih chiang leh zual ang a tui te pawh kan hawn dâwn a ni aw a ṭhenin rua hawn an tum a khu a in pu bawr lûk bawk si a buai hlâk khâwp mai
aw helai hi hei. U Nui Dang a'n tuition fee la tia kan awmna hi hetah hian
zai nen te a ro te nen a inkhel ve thin a chungah chuanin hemi fee la hemi fee hi zau an ti khawp mai a hemi fee la han pek chhuak zo hi chu a inti thei ve em em mai a mahse a thingte a lo tama tawh avang hianin ah-- a zim te pawh a ni ang a chuvang chuan hei hi an tuisan awm lai field lian lutuk a an ngaih kha a ni
a lo awm e tah hian field chhinchhiah na pu zoraman a tar a tar leh dawn a ni.

le hei ṭhel ret kung lian bulah kan chhukchhe leh a thla ka hna la la ho leh lawk dawn a ni vawiin chu kan chhang che khawp mai a mah erawh chu nuam a hlim awm bawk a ni. Nihei kan chhuak thla a saw lampang kan in nghah khawm na hmun kan pan pheng a motor awm na te kha a then in thing tuah phurh haw te kan tum a hei. tunah hian tuisan tui khur kan pan thla leh mek a tui te hawn kan tum a ni.

Pilsen tui khur hmanlai kan pi leh pu te helai hmun a cheng te eh tui khur tui chawi thin ber a ni a hemi hei a lo tling fim kum mai a tunah hian sawi tur te pawh a nei leh mai thung. he tui hi ah kan nu leh pa te chuan tun thleng mai hian an ngai sang a vawinia pawh kan nu leh pa te ho chuanin a tui kha min rawn hawn tlo aw an tia min chah lawm lawm mai a he tui an in avang hian he tui an tlan avang hian an hrisel a ah an hmel te tha ni te hian an inhria. tui tui tak a ni tui tui tak a ni a tui hi tui thiang tak a ni tunah tui thal ang le hei le tui sen tui kan hawn dawn a vawih a ni ah. Vawinia kan nu leh pa, pi leh pu te kal ve thei lo te tan hawn loh mawlh hian hlau avangin vawinia kan hawn dawn a ni.
He tui hi tun thlengin an rilru ah thinlung ah a la thi thei loh a, an ngaisang em em a. chuvang in vawiin neih ah hian kan hawn sak dawn a ni chuan hei chung te a nei loh a chung te pawh siam tha te ngai dawn a hente pawh hi an lung rem te khu hei kiu bet lung sei pui pui. a ni a a hma khan lei hian a lo chhilh vek tawh a lo chhilh bo vek tawh a chu chu an hai hawng leh a tihian tui tha tak a lo tling leh a ni.

kan hawn dawn a pi leh pu kan nu leh pa ten an leh san em em chu an in thei dawn a ni. Mizoram an hei hnah lo la a hmanhmawh em em in kawng dalin.

Nge hei kan haw tawh dawn a tunah hian hei thing te kan han pawm bawk a thenin
nge vawn in nuam i tiam aw ti khawp mai ri maw an ang
nuam khawp mai.

Thil an nei lo hian unau an tawi dun ang reng se hei tluanga leh hnuni hei an chhang chhum na tur zan inah kan nghak thup tawh mai a aa a ziah lo khawp mai hei tluanga amah lah chu tawi reuh se hei kan chak khawp mai
hei mamawh i pawh a rawn chho e a tui khur chu a tha e a tha e a tling ve pung a ni a tling ve maw.

Hlim taka hmang leh turin duhsakna kan hlan vek che a ni e. Zawaiin hmang tha vek u.